Kolleeginnen a Kolleegen, am Numm vum SEW a vun der APGA soen ech Iech villmools Merci, dass Der esou zahlreich haut komm sidd. Dat ass e gutt Zeechen an ech hoffen, dass op eis gelauschtert gëtt.

Ech soen och Merci de Vertrieder vun der KP a vun der LSAP, ob eng aner Partei elo hei ass, hunn ech net gesinn. Villmools Merci fir déi Ënnerstëtzung. Mär stinn haut hei zesummen, well mär mam Projet de loi 8163 net averstane sinn. An eisen Aen muss dëse Gesetzesentworf onbedéngt Nogebessert ginn. Am Ufank vun de Verhandlungen, dës no enger Mobiliséierung vun de Gewerkschaften 2020, hat dëse Projet de loi den Usproch, a Concertatioune mat all den Acteuren, eng eenheetlech Reegelung fir all déi verschidde Profiller beim edukativen a psychosoziale Personal an de Schoulen, an den Direktiounen, an de Kompetenzzentren ze fannen, an dobäi der Realitéit an de Schoulen a Kompetenzzentre gerecht ze ginn. Véier Joer méi spéit gesi mir kloer, Net jiddweree war bis zum Schluss wëllkomm op deem Verhandlungsdësch, virun allem net déi, déi eng aner Meenung haten. D'Reglementéierung ignoréieren d'Besoine vum Terrain zu engem groussen Deel. De Projet de loi ass voller Onkloerheeten a Lacunnen. Mir soen, Net esou, Här Minister! D'Aarbecht mat Kanner a Jugendlechen ass nun eemol keng administrativ Aarbecht, mee et ass eng Aarbecht am Mann an um Mënsch. Eis neoliberal Bildungspolitiker versichen dës komplex Aarbecht an e simplistesch Raster ze quetschen. Dat funktionéiert net. Sou schéngt eis déi kloer Trennung tëscht diagnostescher an edukativer Aarbecht, sou wéi se am Projet de loi virgesinn ass, net ëmmer machbar an de Prinzip vun der Proratiséierung versprécht nach sou munch engem Kappzerbrieches ze maachen. D'KF-Studie esouwéi eng aner rezent Ëmfro vum SEW huet kloer gewisen, datt et den Enseignante schlecht geet, an d'Personal an de Schoulen u seng Limitte kënnt. Als SEW an APCA si mir iwwerzeegt, datt eng Studie beim edukativen a psychosoziale Personal änlech desastréis Resultater weise géif. Et ginn elo schonn immens vill Ofgäng beim edukativen a psychosoziale Personal, well de System net funktionéiert an d'Leit un hir Belaaschtungsgrenz bréngt. Een effizient Schaffen an engem schwéierfällege System mat Verantwortungsdeelung ass einfach bal onméiglech. D'Rekrutéierung ass grad esou problematesch an e klore Beweis fir strukturell Problemer. An esou gerode mir an en Däiwelskrees, aus deem dëse Gesetzesentworf ganz sécher keen Deel vun der Léisung ass. De System ass faul an dat neit Gesetz, dat wierkt wéi e Verstäerker. Mir brauchen net nach méi Komplexitéit an de Reglementer, mir brauchen effikass an direkt Ënnerstëtzung um Terrain. Mir brauchen attraktiv Aarbechtskonditioune fir der Penurie entgéint ze wierken an esou in fine de Besoine vun de Kanner an de Jugendleche mat Fërderbedarf gerecht ze ginn. Zwar bitt dat neit Gesetz punktuell Verbesserungen, et verschlechtert awer gläichzäiteg d'Situatioun fir eng ganz Rei Leit, déi sech duerch dëse Projet de loi widder de Kapp gestouss fillen. Dat edukatiivt a psychosoziaalt Personal ass iwwerschafft an hält momentan de System mat vill Engagement a Méiaarbecht um Lafen. Dass de Congé fir dat edukatiivt Personal am diagnostesche Beräich elo gekierzt gëtt, mécht de Beruff net méi attraktiv. Schonn elo bleiwen d'Plaze méintelaang net besat. Dat neit Gesetz wäert net dozou bäidroen, dëse Beruff méi attraktiv ze maachen. A maache mir eis näischt vir, d'Inklusioun déi leeft net besser, well d'Personal lo an de Vakanze schaffe geet. De System ass onnéideg schwéierfälleg. Et ginn ze vill Hürden an dobäi Paperassen auszefëllen, ier Hëllef beim Kand ukënnt. Dofir dauert et esou laang, bis eng effektiv Prise en charge zustane kënnt. Dat wäert sech net änneren, andeem een d'Schoulvakanzen dobäi hëlt. Et wäert et esouguer nach méi komplizéiert maachen, well net all d'Acteuren an der Vakanz präsent sinn an elo och nach versat schaffen, respektiv Congé huelen. Da muss ee sech froen, Geet et hei wierklech nach ëm qualitativ héichwäerteg Aarbecht bei de Kanner a Jugendlechen oder verléiert de Ministère an senger frenetescher Course no Reglementéierung, Norméierung a Kontroll dat eigentlecht Zil aus den Aen? Onfair ass och, dass d'Personal aus der Unité de diagnostic just 5 Deeg Congé ausserhalb vun de Vakanzen huelen duerf. Dës ass ganz kloer eng Ongläichbehandlung vis-à-vis vun all deenen aneren Agenten am Staatsdéngscht. Absolut realitéitsfriem ass och déi virgesinnen Zäit fir Elterenaarbecht, Concertatiounen a Virbereedung. Déi onflexibel Reegelungen ignoréieren dobäi d'Realitéit. Um Terrain, dat war och bis elo souwisou de Fall, mee dat psychoedukatiivt Personal hat sech erwaart, datt dat neit Gesetz der Realitéit um Terrain Rechnung droe géif. Domat ass entweeder net bezuelte Méiaarbecht virprogramméiert oder awer d'Dossiere bleiwe leien an nees gi mir de Bedürfnisser vun de Kanner nullement gerecht. Et ass deemno an deenen zwee Fäll, Eng Attack op de soziale System, an net mat eis, Här Minister! Ganz schwammeg ass de Gesetzesdeel zu den 80 Stonne Virbereedungszäit am August. Heizou feele momentan detailléiert Informatiounen an och eng annoncéiert Circulaire steet nach ëmmer aus. D'Deputéierte ginn deemno dem Minister fräi Hand, ouni genau ze wëssen, wat kënnt, an dat bei enger ganzer Rei Onstëmmegkeeten, wat zum Beispill déi allgemeng Regelung zum Télétravail ugeet. Dobäi kënnt, dass déi 80 Stonne Virbereedungszäit en bloc am diagnostesche Beräich guer kee Sënn maachen. Dat diagnostescht Personal brauch punktuell Zäit fir Virbereedung wärend dem Joer, fir adequat op déi verschidden Dossiere reagéieren ze kënnen. D'Bündelungen, d'Bündelung vun der Virbereedungszäit an de Vakanzen entsprécht einfach net der Aarbechtsrealitéit. Da ginn et, nieft all dëse Kritikpunkten, eng ganz Rei Punkten, déi am neie Gesetz Komplett feelen. Zum Beispill ass et net gereegelt, wéi d'Deplacementszäit gehandhaabt gëtt. Mir hätten eis hei eng kloer Reglementéierung gewënscht. Ee Sujet bei de Verhandlungen waren och d'Remplacementer vum edukative Personal an de Kompetenzzentren, ee Punkt, deen elo awer guer net méi an deem neie Gesetzesprojet erwähnt gëtt. Am Moment muss d'Reducatiounspersonal asprangen, wann Nout um Mann ass. Domat kréien Kanner, déi an de Schoulen integréiert sinn, dacks wocheleng keng ISA. oder Reeducatioun. Dëst ass net nëmmen en Zeeche vu mangelnder Wäertschätzung fir d'Reeducatioun, mee virun allem fir déi Vulnerabelst aus eiser Gesellschaft. Kanner mat Förderbedarf sinn hei déi Leidtragend. Wat eis als Gewerkschaft besonnesch sauer opstéisst, sinn déi feelend Iwwergangsregelunge fir dat Personal, dat no dem alen EDIFS-Gesetz agestallt gouf, an dat obwuel de Conseil d'État mat enger Opposition formelle dorop higewisen huet, gouf deem bei der Iwwerschaffung vum Gesetzesprojet keng Rechnung gedroen. Dat ass fir eis Inakzeptabel! Mir huele keng Verschlechterung vun den Aarbechtsbedingungen hin, net fir een eenzege vun eise Memberen! Dat ëmsou méi, wou de Minister an seng héich Fonctionnairen ëmmer erëm zougeséchert hunn, Et géif kee méi schlecht ewechkommen, dat Wuert gouf gebrach. Dëst ass eng kloer Verletzung vun de Prinzippie vun der Rechtssécherheet an dem Vertrauensschutz, a mir huelen dat net hin. D'Personal fillt sech onverstanen, net eescht geholl an net valoriséiert fir hir wäertvoll a schwéier Aarbecht um Terrain. Mir fuerderen deen néidege Respekt fir eis Leit. An hir Aarbecht. Dëse Gesetzesprojet gëtt also op ville Punkten eisen Erwaardungen net gerecht. Amplaz d'Realitéit vun de Schoulen ze erkennen, gouf versicht duerch nach méi Kontroll a Reegele Verbesserungen ze erreechen. Mir soen et kloer, dat funktionéiert net! Et ass Zäit fir eng nei Approche, eng Approche déi op effikass Léisungen an net op Bürokratie setzt, eng Approche, an där eist edukatiivt a psychosoziaalt Personal déi néideg Wäertschätzung kritt, eng Approche, déi d'Wuelbefanne vum Personal, mee virun allem och vun deenen allerschwächste Schüler am System net aus den Ae verléiert. Mir brauchen en edukative System, deen de Bedierfnisser vun de Schüler an de Bildungsacteure gerecht gëtt, fir eis Kanner, fir eist Personal, fir eis Zukunft. Da wëll ech och de Pirate Merci soe fir hir Ënnerstëtzung.
Mir stinn hei, well mir net méi zouloossen, datt eise Bildungssystem esou weidergeet. Mir fuerderen eng direkt an effikass Ännerung. Mir fuerderen e System, deen eis Kanner an eist edukatiivt a psychosoziaalt Personal ënnerstëtzt an net nach méi ënner Drock setzt. Mir fuerderen en Iwwerschaffe vum Gesetzesprojet 8163. Ouni eis, dat edukatiivt a psychosoziaalt Personal, geet et net. Ouni eis ass eng qualitativ héichwäerteg Aarbecht mat de Kanner a Jugendleche mat spezifesche Besoinen net méiglech. Mir kennen de Terrain, mir kennen déi reell Bedürfnisser vun eise Schüler. Mir sinn déi, déi herno d'Gesetzesvirgaben um Terrain ëmsetzen. Dofir ass et ëmsou méi onverständlech, datt net op eis gelauschtert gëtt. Mir kommen net géint de Personalmangel un, wa mir net am Dialog zesummen no konstruktive Léisunge sichen an domat fir gutt Aarbechtskonditioune suergen. Nach ass et net ze spéit. Huelt eis mat a Bord. Lauschtert op eis. Eis Fuerderunge si kloer, éischtens eng Ëmfro zum Wuelbefannen. Mir verlaangen eng Ëmfro beim edukativen a psychosoziale Personal, fir ze kucken, wéi et ëm hir Wuelbefannen a Gesondheet steet. Zweetens kloer Iwwergangsregelungen, esou wéi de Statsrot dat an enger éischter Etapp gefuerdert huet an esou wéi mir dat vun Ufank u versprach kruten, fuerdere mir e Régime transitoire, also ganz kloer Iwwergangsregelungen. Mir wäerten et net hinhuelen, dass och nëmmen een eenzege vun eise Memberen ënnert méi schlechten Aarbechtskonditioune schaffe muss. Drëttens fuerdere mir méi Virbereedungszäit a Flexibilitéit. D'Virbereedungszäit muss och fir den Diagnostik iwwer dat ganzt Joer verdeelt un déi reell Besoinen ugepasst kënne ginn. Eng vun eise Propose war e Koeffizient vun 1,5 ze applizéieren, woumat mir beim Bildungsministère awer op daf Ouere gestouss sinn. Véiertens brauche mir méi Zäit fir Elterenaarbecht. Grad an der Aarbecht mat eise vulnerabelste Kanner a Jugendlechen ass d'Zesummenaarbecht mat den Elteren enorm wichteg. Mir brauchen dofir déi néideg Zäit.

An net fir Remplacementer an de Kompetenzzentren ofgezu ginn. Siwentens, mir wëllen zréck op de Verhandlungsdësch. Fir eng qualitativ héichwäerteg Aarbecht mat de Schüler ze garantéieren an d'Implementéierung vum neie Gesetz ze assuréieren, muss mat alle bedeelegte Gewerkschafte verhandelt ginn an déi reell Besoine um Terrain mussen an d'Iwwerleeunge mat abezu ginn. Zesumme mat eiser vereenter Stëmm kënne mir dës Verännerungen erreechen Loosst eis elo net noginn, bis mir kréien, wat mir brauchen, fir eis Kanner, fir eist Personal a fir eis Zukunft.
Kolleeginnen a Kolleegen, merci fir Är massiv Präsenz haut de Mëtten. A fir Är Lautstäerkënnerstëtzung. Domadder weise mer iergendwéi e Signal, dass ee groussen Deel vum Personal net zefridden ass mat dem Projet de loi 8163, dee lo an den nächsten Deeg soll gestëmmt ginn. Ech wollt zum Schluss lo drun erënneren, wéi ee ganze Wee mer scho gemaach hunn, bis mer elo hei stinn. Et gouf 2018 en neit Gesetz zu de Centres de compétences, wou mer eigentlech erwaart haten, dass d'Tâchen do geregelt ginn, mee do stoung näischt driwwer dran. Wat ass du geschitt? De Minister Meisch huet 2020 eng Circulaire op de Wee bruet, ouni mat iergendengem ze schwätzen. D'Gewerkschafte goufe réischt dono informéiert, wat dann do soll elo kommen. Dat hu mer eis deemools net. gefale gelooss an zesumme mat deenen anere Gewerkschaften, nach zu fënnef Syndikater zesummen, hat mam September 2020 e Piquet virum Educatiounsministère. Réischt do ass et zu Verhandlunge komm, mee déi Verhandlunge sinn am September 2021 ofgebrach ginn, oder besser, den SEW an d'APGA goufen net méi invitéiert. Am November 2021 si mer aus der Press gewuer ginn, dass de Ministère zesumme mat enger anerer Gewerkschaft, Aleng, déi bis dohinner e gemeinsame Fuerderungskatalog matgedroen huet, bäi een Accord fonnt huet. Se hu sech ebe mat deenen zesummegedoen, déi malleabel genuch ware fir dat z'ënnerschreiwen. Mir hunn awer deemools kloer dem Minister gesot, mir wëllen zréck op de Verhandlungsdësch, och schonn 2021. A well de Minister dat verweigert huet, hu mer dunn d'Streikprozedur ageleet, dat heescht ee Litige ugefrot bei der Schlichtungskommissioun vun der Fonction publique. Ech gi elo do net op déi ganz Prozedur an, mee et ass eegentlech eppes, wat, mengen ech, an där Form nach ni gouf. Dee gouf eis verweigert an et huet mol keng eng Reunioun stattfonnt. A lo ass et och esou, dass d'Cour administrative deem och Recht ginn huet. Kolleeginnen a Kolleegen, dat ass eng Attack op Är gewerkschaftlech Rechter, op Äert Streikrecht. Dir kënnt eegentlech lo net géint dat neit Gesetz streiken. Dat ass am Fong schonn eppes, wat mer an där Form nach net haten, wat och schwéier ass ze akzeptéieren a wou mer eis och als OGBL insgesamt wäerte wieren. Dofir wollt ech soen, trotz all deene Réckschléi, déi mer elo awer do haten um Niveau vun der Streikprozedur, Mir ginn net op. Haut ass net de Schluss vun der Prozedur, och wann d'Gesetz elo soll d'nächst Woch gestëmmt ginn, mee et ass den Ufank vun der nächster Etapp. Gewerkschaftlech a juristesch bleiwe mir weider um Ball. Mir wäerten eis weider géint all Verschlechterunge virgoen. D'APGA huet sech elo opgema fir dat ganzt educatiivt a psychosoziaalt Personal an der Education nationale. Kommt bei Iech, mellt Iech bei de Kollege vun der APGA, Verstäerkung gëtt gebraucht. Zesumme si mer méi staark, zesumme kënne mer besser Aarbechtskonditiounen erreechen, e méi adaptéiert Tâchegesetz fir dat ganzt Personal. Loosst Iech net spalten, nëmmen zesumme kënne mer Verbesserungen erreechen. An dofir wëlle mer zrëck op de Verhandlungsdësch. Merci.
Mir soen Iech Merci, dass Der hei do waart. Mee mir brauchen Iech och an Zukunft. Mir wäerten weider an Zukunft zesumme kämpfen a mir zielen op jiddwer eenzelen vun Iech. Villmools Merci, dass Der haut dobäi waart.